Wel, helo hwnna fawb, croeso ato ni, ac uh, wel, mae'n anrhydedd prawn yma, a gweud y gwir, i fod yn y digwyddiad arbennig yma. Fel chi'n gweld, mae gen i gwmni. Dwi i ar y soffa yn lledrod, ac fel chi'n ei nabod, wrth gwrs, Aled Wyn Davies, yng nghanol cae rhywle, Shwmae, Aled? Helo, shwmae, ydych chi gyd yn cadw'n iawn na? Diolch yn fawr i ti Geraint am, uh, am ddod ato ni heddiw i gael uh, lansio'r llyfr yma. A dod well, yeah. mewn dictiau ar werglo dan ti, Iaco.
Gan bod ni'n dda iawn yn Llanbre Mair, gwastad, rwy'n mynd amlwg. Wel ydy, o'n i'n gweld, uh, nes i dynnu llun y defed, dod o blaen fi o boys uh, ffarmio ac yn, yn ffilmio ac, uh, ac oedd y lliwiau hyfryd ar, ar, y, ar y coed ac ar y defed yn y, ar y cae, so nes i dynnu llun. ac o'n i'n meddwl sa fo'n neud cefndir neis i heddiw yn lle rhyw, rhyw gyrtens a rhyw bethau tu ôl o fi, felly ie, rhywbeth bach gwahanol. Wel, fi'n sori mae cyrtens sydd fan hyn. O, mae'n ddrwg yna i, o'n i'n meddwl o fel ag eraint. Wel, i bawb sy'n gwrando ta beth ac yn gwylio, y rheswm ni ma yw i lawnsio dy hunan gofiant di, uh, o'r gwlân i'r gan, a fi fel bod yn deitl pwrpasol iawn i ti Aled, achos Dwi, dwi'n ei nabod ti ers blynyddoedd, ni dod i'n nabod yn gilydd tipyn well dros y blynydde y diwetha yma. Um, oh. O'n i'n nabod i wrth olw, blynydde'n ôl yn cystadlu ar ffermwyr ifanc, ond uh, mi'n cael bod ni wedi cwrdd y pryd hynny. A o'n i'n cael lot o dy hanes ti wedyn wrth recordo uh, ar eich cais gyda Dai Jones. A Dai wastad yn gweud, gwranda di hwn yn bwrw'r top si, mae'n awr, gwranda, gwranda. Na, chwarae teg. Chwarae teg, wel mae dau wedi bod yn ddylanwad mawr yna i, ers blynydde maith, wel ers 2001 falle, ebyn um, nes i ennill dwy gystadleuaeth yn y Steddfod Ffermwyr Ifanc, yn, yn Steddfod y, y Traedegennau yn Dimbych. Oh, yeah. A mewn pethefnos wedyn o dau ar y ffôn eisiau ni recordio cem glad. A ges i lot o, ges i lot o, ges i sgwrs bendigedig efo fod ei gwir ac, ac oedd wrth i fodd bod fi'n mynd mlaen efo'r canu ac oedd o'n oedd o'n gyrru fi mlaen i gael wneud rhywbeth tebyg fy hun, chwbl yn deg, oedd o'n annog fi mlaen ac oedd o'n dweud cer di am y riban glas, cer di fel tenor rwan a, a cer am y riban glas achos dyna'r anrhydedd fwya gei di fel tenor. A mae hynny wedi bod yn y men i ers hynny yn deg chi bod, a fi sy'n lwcus iawn o geiriad edo ddo, a mae o wedi bod yn dylanwad mawr yna i ers hynny, mae rai dweud. Ac os ti well, dau water heddiw, cofio nato chi ag Olwen ac o fyd, yn uh, nes braf gweld chi dwrnod o blaen. Wel, um, newn ni sôn fwy lle mae Prif Fan Gas nawr yn y man i eisiau sôn am y gyfrol, ond um, siwt ath, siwt es di ati te, ti'n bod, uh, hunan gofiant, chos ti wedi cyrraedd yeah, hanner cant, ti wedi cyrraedd hanner cant, do? Nes i erioed feddwl fy sy'n ni'n ei ffasiwn beth. Um, mae Karina yn, yn sgwennu lot adre yma, a ni'n meddwl mae hi fydda'r un cyntaf i, i ddod â cyfrol allan o'i cherddi, neu rhywbeth, ddim, ddim fi'n sgwennu llyfr. Ond um, ddathlefu y, y, y lalfa ata i. Dwi'n credu mae'n steddfod Caerdydd oedd ei ddwy flynedd yn ôl, a, a sôn yn dweud, o, fe rhaid ti ddod â, â hynna'n gofiant allan. A dydys i na, rhaid bendant am syni, achos o'n i'n meddwl bod fi lawer i ifanc, yn deg eraint. Lawer i ifanc. Ond ti'n meddwl fe, y misodd wedyn, fi sy'n meddwl yn bach mwy am y peth, A tybed, yn y cwarter canrif ddiwetha', mae 'na lot fawr wedi digwydd rhwng yr amaethyddiaeth a'r cystadlu cneifio a bob peth, tybed, a mlaen i'r canu. Ac um, o'n i'n meddwl falle sa'n syniad i roi pethau lawr rwan cyn bod fi'n anghofio, a mae gennau lot o bobl sy'n lot o gefnogwyr sydd wedi bod yn dod ar i wylio fi'n cyngerddau, wel maen nhw'n bobl hun a mae'n braf iawn bod nhw'n cael gweld Dyfed, achos mewn 20 mlynedd mae'n bosib fod nhw ddim efo ni, felly mae'n braf bod, bod nhw hefyd yn cael gweld, gweld yn haith i. Ie, yeah, fi'n meddwl, beth yn newid yr enw hynna'n gofiant. Wel, hwnna, i'r llyfrau yma, hyd yn hyn, fi'n creid. Ie, yeah, hyd yn hyn. Y stori hyd yn hyn. Ond rhaid fi gamol di, Aled, um, ti wedi bod yn brysur iawn, achos uh, mae yna 26 o benodau Mae fe, ma fe'n lyfu, lyfu'r swmpus iawn, chwarae teg. Mae tipyn o waith wedi mynd. Mae bron i 270 o dudalennau o ysgrifau yna, a mae yna, mae yna 130 o luniau yna fo hefyd. Ac uh, mae, mae lluniau wedi dod allan yn dda iawn ac A gan bod fi yn ia, chydig bach yn iau, falle na rai eraill sydd wedi bod yn gwneud hunan gofiant o'r blaen. Mae rhywbeth yn mewn. Mae nhw i gyd, mae nhw, mae nhw i bron i gyd mewn lliw. so mae hynny'n rhaid neis. bron i gyd, bron i gyd.
Bron i gyd, ie, na llaw. Ie. Um, faint amser gymerodd i ti, twod, a ti wedi dechrau hwn ys tipyn, neu? Wel, nes i gytuno i wneud o'n mis Mai, um, 2019, llynedd, a wedyn uh, nes i ddechrau ni ar y fach ym mis Mehefin, um, nes i ryw dair penod amser ni, a wedyn o pethau'n dywod yn awn. Mae, o'n i wedi gwneud, nes i benderfynu roi'r rhestr o'r penodau yn ôl ew, lawr yn syth o'r dechrau, a roi'n nhw'n ffôn. a wedyn oedd gen i gwahanol bennod i, i wahanol dudalen ar yn ffôn, a wedyn os o'n i'n cofio rhywbeth yn reit sydyn, o'n i'n rhoi o lawr yn yn ffôn yn syth cyn bod fi'n anghofio. Achos os ddim byd gwaith na mynd i ti yn os, a fod chi wedi anghofio beth fach o'ch mynd i ddod sôn am. A, a wedyn mi ddoth hynny lawer, a wedyn nes i gynllunio bob pennod wedyn yn ei ffordd, a wedyn mi oedd wedi ffitio'n rhyfeddol wedi. Fel a... Odi, a fi'n fi hoff iawn o gwir y gwir, ti'n mae'r penodau, maen nhw'n ma nhw yn y drefn ddigwyddodd pethau i ti, a fi'n fi hoffi na uh, mewn llyfr uh, hynna'n gofiant, achos ti'n gallu mynd ar y daith wedyn gyda'r awdur fel petai, yn wyt ti? A cychwyn, cychwyn efo hanes y teulu i ddechrau, achos mae hynna'n hanes diddorol i ddechrau, achos yn ochr yn had, yn dod o Benffordd Las, gath yn had i enni'n Aberbiga, un o'r, un o'r un o'r ffermydd sydd dan Llyn Clywedog. Uh, a wedyn gath, uh, wrth gwrs, gath y llyn i, i foddi pan godson yr, ar, yr arge yn... Uh, gath y dyffryn i, i foddi pan godson yr arge yn, yn, yn ganol y 60au. A wedyn symud lawr wedyn a prynu pentre mawr. A wedyn mi allan ni fod yn aled Aberbiga fel arall. A ddim aled pentre mawr. Ges di gyfle i fynd nôl na, chi di bod nôl na pan oedd yr dŵr yn isel rhyw flwyddyn, ti'n sôn am hynny, yn dwi? Fi wedi bod na ddwy waith, do, dwi'n credu mae'r dechrau 90au dwi'n credu oedd i ddechrau, ond dwi wedi bod un waith wedyn, ac oedd y dŵr yn isel iawn, o'ch chi'n gweld hyd yn oed yr afon, yr hen afon oedd yn mynd awr heibio'r tŷ, yeah. ac, uh, ac oedd sylfaen y tŷ yn dal, yn dal i weld, chi'n mae'r waledd i gyd wedi cael ei dymchwel, A wedyn um, oedd hi'n braf cyn fi'n ôl a dad efo ni. A bron i fi, fi mewn i'r twb dipio. dad yn cofio yn union lle oedd pob peth. A dweud, oedd, pa da symud, mae'r twb dipio fanna. Nes o'n i wedi mynd fewn ar y mhen i ganol y slwtsh. yeah, yeah.
Ond mae, a ti sôn uh, am y ffarm y, y cychwyn fyna, dyd y dad, a ffermio David, wrth gwrs, David Mynydd, a hynna chi wedi wneud dros y blynydde tan, tan ddweddar gyda ti, ie? Ie, ie, ie, bendant, ie. Um, Yy defaid penwyn Cymraeg dan ni'n cadw ar y ffarm yy ers oedd yn nhaid yy yn cadw cadw o'r dechrau a wedyn mae'r bryd mae llinach y bryd yn dal i fynd ers hynny. Mae nhw'n ddefaid um, eitha cri, mae nhw'n bethau reit, an, reit anodd i handlo ar adegau, mae nhw'n gallu bod yn reit drwm, ond um, ond maen nhw'n ddefed sy'n dod â wy'n da, chybod, yn dweud, maen nhw'n ma wy'n, wy'n cryfion yn dod allan yn nhw, a wedyn dyna pan bod ni'n cadw nhw, a maen nhw'n ddefed sy'n gallu byw ar y mynyddau yma ac ar y, ar y gwylodion yn hapus iawn. Falle bydd rhai nawr yn prynu'r llyfr achos maen nhw'n dweud ro'n i'n abod ti fel y tenor uh, enwog wrth gwrs, ond falle ddim yn gwybod yr hanes cynnar, achos o ti'n well, eitha trigionus fel plentyn yn dod, Aled? Uh, nes ti drio lladd dy chwar?
A dwi'n siŵr os o'n i'n trio ei lladd i, Gath i, gath i, gath i nudge bach digon anffodus i'w ffordd allan o ffenest loft a landio ar ei phen ôl yn y potyn blodau lawr yn y gweilod. Bechod o'n ei drian. A mae dal, i, mae dal i ddioddau yn ei drian, mae rhaid cydures.
Ond difyr yw, yw uh, y sôn am uh, tyfu fyny, wrth gwrs, a neu fel, fel pob plant yn dweud, falle wneud fwy uh, na mae plant heddi yn wneud, oherwydd ti'n bod, oedd ddim ffôn symudol a dy ben di mewn cyfrifiadur a ti fel o'n i pan o'n tyfu lan o rhaid gwneud y hwyl dy hunan ti allan yn oedd. Oedd, oedd, a ni'n bendant oedd, a, a oedd o'n i wrth, o'n i wrth y modd yn mynd allan, oedd anwen yn chwaer allan drwy'r amser. A chyfod, oedd yna, oedd ni'n gwylio teledu fel pawb arall, ond oedd e ddim yr un gemau, oedd y ffôns a'r gemau, mae ddim yn, ddim yn rhywbeth cyfarwydd iawn ar y pryd amser 'ny, ac o'n i wrth 'y bodd yn mynd allan. Dwi 'di bod yn poeni, a dwi'n sôn am crybwyll chydig bach am hynna yn y llyfr ambiti yr busnes y ffôns a'r a'r Facebook a'r gemau 'ma braidd ynde achos um, da chi'n mynd i ware pŵl wan, dwi'n rhaid sôn falle nes mlaen y bwyty chwarae pŵl, ond do, mae pawb, mae pennau ni ffôns, does neb yn gwylio'r gêm chi. Mae'r rhyfedd yn dweud, chi'n gwybod, yn dweud, wel, a wedyn os dawn nhw'n whare, maen nhw wrth i'n whare, a maen nhw, a mae llais yn tecsio i gilydd pan maen nhw'n whare, uh, ambell i dîm dyn ni'n whare yn erbyn, a dwi'n gweld hynny'n od, ynddo. Os da chi rhywun eistedd lawr a mwynhau a siarad a gwylio'r gêm, ynddo, chi'n gwybod, oedd y nyddiadau, yn y dyddiau cynnar, o'n i'n mynd i whare snwcer yn Llanbryn Mair, yn, yn, yn, yn dau fwrdd oedd yna, ac yna hen gymeriadau yna'n dweud, chi'n gwybod, wel, oedd hi werth mi yna, jyst i wrando ar y storïau, chi'n gwybod, oedd nhw werth i weld, Oedden nhw, a werth gwrando arnyn nhw. Oedd. Wel, wedi newid fanna, yn anffodus. O'n i, ond dda bod y dechnoleg gyda ni heddi, ta beth, i lawnsio'r llyfr, cofia. Ydy, ydy, wrth gwrs, mae yna. Ydy, a falle, a, ac o'r herwydd, falle fi na fwy'n weld o. Ar lein, fi byddem yn neuad bentre fwy o tebyg, felly mae'n ei neis fyd, uh, fydd y bobl o bell yn gallu weld o, gobeithio. Ti'n mynd lan wedyn wrth gwrs, ma' ma' lot fawr o bobl eraill yn dy nabod ti, yy ma'r lwyfan yy y Cneifo, wel yn canu'r dyddiau 'ma wrth gwrs, yr anthem yy bob blwyddyn yy ar faes y sioe yn Llanelwedd, ond wrth gwrs ma' 'na hanes difyr, o'n i'm yn o'n i yn gwbod bod ti 'di bod wrthi'n Cneifo, ond o'n i'm yn sylweddoli bod ti 'di neud cymaint o Gneifo, a t'mod dylanwad lot o bobl arnot ti wedi dysgu di 'fyd on'd o's? Oedd. Y cyntaf nath ddysgu fi gneifio, fyse'r rhai o'r, o'r, or gogledd, siwr o'n cofio Twm Jim o'r Bala. Mae yna chi gymeriad o hwnnw, oedd, oedd, wel, oedd o siwr oedd yn ei 70au amser ni. Oedd o'n uffach y gymeriad, ond eich chi'n fawr, ond ar ôl dau ddwrnod o ddysgu cneifio fo fo, oedd o'n i'n gallu gwneud rhyw dair bedair dafad ar ôl i gilydd yn hawdd reit, ynddi. A gyda fo rhyw ffordd naturiol, hapus, hwylus, chi'n fawr, o ddysgu chi gneifio. A mi ddoth hwnnw'n rhan mawr o mywyd i wedyn y cneifio am flynyddau maith O'n i wrth fy modd yn mynd rownd y sioeau wedyn ar ôl ar ôl bod rownd y ffermydd. Cael lot o hwyl ar y ffermydd hefyd yn dechrau. Ie. Yy ma' 'na a ma' 'na ambell i stori am unig yn ar y ffermydd yn y llyfr. A wedyn yy a wedyn wrth gwrs y cystadlu a ddoth yn rhan mawr ohono i yn ganol y nawdege. Yym enwedig y flwyddyn 98 pan neth pop- popeth glicio un wythnos sylweddol yn y Sioe Frenhinol. beth o, o fi'n gwybod yn ei ofyn hyn, ti'n bod, ennill y rhifan glas neu ennill ar yn y sied gnifo. Wel, mae'r ddau fyny na fe gilydd. Mae, mae parch y ffarmwr yn rhywbeth uh, sydd ddim yn hawdd iawn i chael, a, a dwi'n cofio y diwrnod ar ôl, ar ôl ennill yn y steddfod, yn, yn y sioe, o, pawb yn dod ato chi yn llongyfach yn fawr ac, yn, ac o'n i wrth y modd â hynny, yn dweud, chybod. Ond Ydy, mae'n anodd iawn, dwi'n rhoi'r ddau ar yr un par o ddweud y A fe, gadw ni nhw fyny. Cadw, cadw ni sgil wastad. Ie, mae lot o um, feibion ffermio, wrth gwrs, yn dysgu cnefo gan ei tad, ond oedd y dad yn llaw chwith, yn dod? Llaw chwith, ac yn, a hen stael o gyda fo, ie, oedd o'n uh, dechrau, dechrau, oedd gyda fo fainc fach rhyw chwe, chwe modfedd eichter, a wedyn um, o bobl yn dal defed i'r cneifio os blynyddoedd ni, wrth gwrs, amser ni, a wedyn uh, oedd o'n cneifio un ochr gyntaf, troi'r ddafad rownd, a wedi wneud yr ochr arall wedyn. Ac um, do, oedd o'n ffach o gnifio da, o'r adeg iddo, ac uh, fi es i am flynydde cyn o'n i'n gallu gnifio mwy na fo mewn diwrnod. Ond um, do, fi, fi, oedd o'n dda iawn am wylio fi fyd, achos uh, os o'n i'n neud rhywbeth yn anghywir, oedd o'n siŵr o ddeud, ond dwi'n rhaid gwirniadol o'na, rioed yn dawa bach. Oedd o'n gallu mynd... mawr, ond dweud, mae'n gwybod sydd rhywbeth yn iawn a rhywbeth sydd ddim. Fi siŵr, fi siŵr. Ac wrth gwrs, gys ti gyfle i fynd tipyn ar ei lle wedyn gyda'r cnifo, fyd yn do? Do, do, y trafeilio lot dros, ei, wel, dros, dros Lloegr, fyny'r Alban ac i Werddon yn, yn cysadlu ar y cnifio yma. Ond fi ys i ddim un ddafad wedi cnifio erioed dros y dŵr. A mi, mi gewch chi weld hynny pan ddewch chi i'r uh, i'r pennod ar y môr deithiau. Ges i gnife un ddafad yn, yn ynysoedd y Falklands. Ac Ew, oedd i bell i fynd, gweithio ges ti dy dalu'n dda.
ges, i, ges i dipyn o job, gael perswad ar y boi i wneud, achos oedd o'n mynd mlaen am yr health and safety yma, bethau, ac o'na, o'na rhyw gant o, o, o bobl o'r fordeth yn gwylio, ac oedd o'n meddwl, meddwl bod, fi, bod unrhyw un eisiau go, chi fod, oedd o'n di deall bod fi'n gallu wneud, ond mi ges i berswad arno fo'n diwedd, ac uh, O, iawn, dipyn o brofiad cael neud. A'r, ar rheswm bod ti'n cael cyfle i mynd ar y môr deithiau, wrth gwrs, y canu sydd wedi dod â hwnnw i ti. Felly, ti'n bod yn y cyfnod cynifo yma, o ti'n canu tipyn amser ni, wy'n bod ti'n cystadlu ar ffermwyr ifanc, yn dod? Oedd o'r, ar adeg y môr deithiau? Na, ge, amser y cynifio, ti'n gwybod. Oeddwn, wel oeddwn, oeddwn i'n uh, can... oeddwn i'n cystadlu fel llenwyr ifanc wrth gwrs, yn de, ac yeah. o'n i yn mynd ambell i steddfod fach lleol, ond o'n i ddim wedi mynd i'r genedlaethol tan oedd hi'n 90au hwyr, mae'n siŵr. A sy'n ni'n dweud, mi gymodd hwnnw drosodd fel o'n i jyst wedi ennill yn y sioe frenhinol, a pan oedd y pethau'n dechrau tawelu ar y, ar y cneifio, mi gymoraodd y, y canu drosodd wedyn, a, a finne wedyn fel, fel canwr gwerin i ddechrau, yeah. lot o hwyl ar, ar wneud hynny, ac uh, rhyw, rhywun arall sydd wedi bod yn ddylanwad mawr mawr yna ydy Eirian Owen, uh, es i ati hi pan o'n i tua deunaw, ond ni wedi cael gwersi bendigedig am bobl eraill hefyd gofiwch Geraint cyn hynny, a ddiolchgar dros ben i pawb roedd fi ar ben ffordd. Ond pan nes i at Eirian, oedd o rhyw stepen fach arall ac yy oedd y llais yn datblygu ac a doedd o ddim cweit yn ddigon da i i ganu'r unawdau yma achos yy achos dim ond rhyw ddeunaw o'n i ugen felly wnaethon ni benderfynu mynd lawr y rŵt o'r yy o ganu gwerin a ac a dipyn bach o lwyddiant ar hynny ac a lot o hwyl yn wedi y stori pan nes i i gystadlu yn yym yn Llangollen yym A, pa, a pawb yn cyflwyno eu caneuon i hunain, a bobl o dros y dŵr i gyd, ac a gennau ddim syniad o'n i'n meddwl, mae jyst yn mynd yna, canu a mynd o'na oedd hi. So ges i dipyn bach o, o fraw am amser ni, dwi'n cofio me, meddwl beth o'n i'n mynd i ddeud, a dwi'n cedi falle bod dylanwad y ffermwyr ifanc wedi bod yn help fyny a rhyw siarad cyhoeddus ar rhywbeth fel yna, just, just dweud beth sy'n ar eich meddwl chi'n chyfod. Um, a mi weithiodd yn iawn do, a wedyn nes i mlaen i ganu, i ganu mwy fel tenor clasurol. Ie, ie. Ac ti'n gweud ar ddechrau'r llyfr bod ti'n fachan cystadleuol iawn, felly o't ti'n colli falle'r cystadleu- yy bod yn gystadleuol yn y Cneifo, felly 'na pam oedd y y canu wedi cidio a ddaeth... O, ie. ...a ti'n dechrau cael bach o flas o ennill wedyn, yn dwyt? Oedd o'n siŵr o fod oedd.
A ch'mod mae'n rhaid mae'n bwysig bod chi'n dysgu colli hefyd a mi a mi ddysges i hynny reit sydyn ar y Cneifio achos achos yn y dechrau chi'm yn cael gormod o hwyl yn y sioeau mawr 'ma, wedyn rhaid chi weithio'n gletach i, i fynd drwyodd i'r rown gynderfynol a wedyn y, y ffeinal a wedyn o rai gweithio'n galed. Felly... Mae rwy'n ma rwy'n wedi atgoffa fi o allu bod ti wedi dysgu colli trwy wylio Lerpwl. Ie, yeah, wir. Ie, yeah, wel, dyna fo. Falle bod i, ond uh, pwy bynnag ddedal ni, maen nhw'n dechrau dysgu, dysgu colli wan falle fyd. Wyt ti'n gwybod oedd yma hwnna wedi dod? Ie, dwi'n gynnau syniad o lew. Oes. Mae'n Wel, dwi- arbennig yn iawn ar hyn o bryd, ond ei bai am, am chwbl dair wythnos yn ôl, pan oedd pethau ddim gweith, gweith yn iawn i un diwrnod. Yr union.
Uh, reit. Uh, cyn dod ni'n mlaen i'r ennill y rhywbeth glas, wrth gwrs, fi oedd tipyn o ganu da ti wedyn yn dod, bod uh, traed am bwrdd. Wel, o'n i'n gwybod, o'n i'n clywed am traed am bwrdd, ond o'n i'n gwybod llawer am traed am bwrdd. Mae rhaid i ddweud, yna luniau bach gwych o'n chi yma. A fi o'ch chi'n teithio dipyn. Pwy oedd traed am bwrdd? So, mi ddechreuodd rhaid yn bwr, um, o, dwi'n credu mae'n dechrau 90au oedd hynny, so oedd ar un i'n adeg ar cneifio, um, er bod fi'n mynd cystadlu, a ges i lot o hwyl amser ni efo, efo traed yn bwr. A mi ddath o'n boblogaidd iawn, oeddwn ni'n canu lot o gynion doniol, lot fawr o sport, uh, can, well, pethau ysgam na doniol, Ac um, gyda ni, uh, oedden ni'n mynd i bob man, oedden ni, oedd merched y wawr yn uh, un o'r llefydd oedd yn hoff iawn o'n cael ni. Rhyw noson fech uh, agored, merched y wawr, fi o'n i dros Gogledd Cymru i gyd ar ganolbarth, a lot fawr o sport. Ambell i gwyl gawl a rhyw bethau ac uh, cael Ac oedden ni'n cael croeso mawr yn bob man oedden ni'n mynd, fuon ni ar S4C ar noson lawen sawl tro hefyd. Ac um, just cyn i ni orffen, fuon ni ar daith drama o'r i Wlad y Basg, ac oedd honno yn brofiad a hanner, gyda ni lot fawr o hwyl. Efe, traed am bwrdd sydd yn gyfrifol am uh, wyli'r pysgodyn, Yn anffodus, ie. Ti'n Geraint yn cofio, mae'n siŵr. Yr... Ydw.
Wyt.
Dwi'n credu bod fi'n cyfeirio at y ti Geraint yn y, yn, yn, y, yn y llyfr am, am Willy, achos nes, ni, nes da, no, fi ag Owain fychan, oedden ni'n dal yn y ffermwyr ifanc, nes ni benderfynu yn eidi wedyn fel deiawd doniol yn, oh. y, yn y stefa ffermwyr ifanc yn y Drenewydd. yn 99, a tithe Wili yn... Uh, tithe... tithe um, a tithe Geraint yn trio, yn trio uh, dweud wrth pawb esbonio ar, ar y radio bod ni'n canu am y Wili, sa'n fel yn digwydd efo'r fysgod air. Ie, yeah, wel, oedd hi'n anodd, ar, achos mae'r radio, i roi'r pictiwr cywir i'r gwrandawyr adre, achos o'r o'r eisiau gweld chi ar y teledu, ond dim ar y radio, felly. Mae bobl yn dal i siarad am Willis, di. Mae'n anodd...
Gredai, a ddiswch chi, chi di ail... Mae rhywun dod ato i'n sioe brenhinol wedi meddwi'n aml iawn daw canna wili i'r pysgodyn aer. Ond chi wedi ail atgyfodi ddi'n do? Do, do, nes i, nes i ag Ale Griffiths wneud ei llynedd mewn cyngerdd bach ymach yn lleth, fel oedd y plant wrth i fodd, achos oedd nhw rioed wedi clywed i'n dweud, a oedd Aria, y ferch ni ar ei bach, oedd nhw wrth i fodd, dweud, chymod. No, ie.
Wrth gwrs wedyn ei- o benderfynes di g- wedyn wrth gwrs o'dd gan bod y canu yy yn mynd yn dda da ti o'dd e isie ca'l fwy o hyfforddiant wedyn a ma' tipyn o hanes a ma'r hyfforddiant ti di ga'l yn do's e a ma' hwnna yn ddiddorol iawn ma' raid i fi weud ti wbod achos falle bo' bobol yn meddwl i ni'n cy- i ni'n Gymry yn meddwl bo' ni gyd yn gallu canu rhywfaint yndyn ni t'wbod yma ond pan wyt ti'n dod i i ryw lefel arbennig ma' isie gofalu ar ôl y llais yy hefyd yno os na ma' isie'r hyfforddiant na oes? Oes, mae'n di.
Ydy, wel, mae pawb yn gallu canu mewn rhyw ffordd ond oes, ond mae'n rhaid edrych ar ei olo, rhaid, a chyfer a, a, a, a ffordd a lleisio yn gywir. A diolch yn dod dros nos, mae'n cymryd blynydde geraint yn dweud, chyfod, a mae yna lot fawr amser a, a trefeilio, di bod hefyd i fynd, i fynd at wahanol bobl i, i hyfforddi. ac Eirian sydd wedi rhoi fi ar ben ffordd yn de chywed at fi sy'n mynd ati hi am bymtheg mlynedd siwr o fod sy'n ni'n dweud yn de chywed ar ôl canu gwerin yn dysgu lleisiau well a, a dysgu ffordd i ganu mewn, mewn, mewn ieithoedd gwahanol hefyd yn de yn wedig ei daleg oh, yeah. sydd wedi canu lot yn ei daleg ac oedd hi'n dda iawn am ddysgu ni fel yna yn de chywed a wedyn nes i Ges i, ges i chydig o bobl wedyn i helpu fyd, y fys i at Colin Jones yn y rhos, na chi, na chi gymeriad a hanner di o, mae'r mae cradur di marw byn hyn, ond oedd o'n dipyn o gymeriad, ac y fys i efo fo, a fys i hefyd efo dyn yr enw John, John Price Jones, oedd yn byw fyny rhwng, rhwng Manceinion a Leeds, Yym, o' rhywun 'di deutha fi do, fysa'n syniad i fi fynd ato fo iddo gael clywed fi'n canu, achos oedd o'n oedd o'n arwen cerddorfa ch'bo' Geraint a wedyn yy yym o' 'na gyfle wedyn falle swn i'n gallu mynd i wneud rhai o'r cyngerddau hefyd. A oedd o'n cadw chydig o ddefed, o' gynno fe ryw dyddyn a ryw bump o ddefed, a ges i 'na a ges i ges i gni- pan ddos i'r tro wedyn ddedodd o gen i wers am ddim swn i'n cneifio i bump dafad o! so deg munud o gneifio ac awr a hanner o ganu. Ond ti gath y fargen o'r efo ni, de? Fargen dda, dyna ni, do.
Nawr, le nawr te, yn y canol hyn i gyd, nawr, pryd oedd Carina, uh, pryd gwrddys ti a Carina, fi'n gwybod le gwrddwch chi, ond uh, pan y gwe gormod i bobl darllen y llyfr, de, ond... Uh, Ar un i'n dyrnad oedd Wili i, i, i amlwg oedd hi. Ie fe, o, oedd e wedi gwneud argraff te mae'n amlwg. So, so, so oedd Willie ac yr un dod i golwg yn un Yr un i dyna. Hwna swnio'n bach yn amhaus, Geraint. Ydy, ydy, wedi esbonio gloi. Fe rhaid chi ddarllen y llyfr i ddeall hwnna. Ie, yeah, bydd rhaid, bydd. Ie, yeah, achos oedd e, oedd y ddain o'ch chi wedi mewn steddfod i gychwyn, ydo? Steddfod Ffermwyr Ifainc Cymru oedd hi, yn yeah. y Drenewydd, ie. Yeah. Carina, wrth gwrs, yn, uh, yn neud y dda iawn wrth forddoni, ac a hi'n illodd y gader yn y steddfod yna, a fi oedd yn canu can y gadeirio. Felly dyna lle ddechreuodd pob beth. Wel ia, yeah, ware teg, ti'n bod, i ti, ddys ti geredigion i gael gwraig, ti'n gwybod, hwnna'n bwysig iawn. Well, Wel do, o'n i wedi edrych yn bob man, ond na ddim byd lot i gael o'r ardal yma, chi weld, a wedyn ar ei mynd lawr, ysgaf na, tynnwch yn allan, tynnwch. Dwi'n pawb. na, fel na, fel na clicio bethau ar y diwrnod, a mae wedi bod, mae wedi cael taith bendigedig ers dros 20 mlynedd rwan, a mm. wedi cael lot o smart yn y cwmni. Ma rai fi werthin, o'n i yn werthin, pan o't ti sôn am mynd lawr i giliau eiro yn at yy, darpar dar a nghyfraith a a a a rhan o'n syn ni, a i gneifo on'd yfe? A i s- fi'n credu 'na'r chwysar fwya yn fues ti'n cneifo rownd achos o't ti sy'n ei argraff. O'n i sy'n neud fach o argraff oedd a a dyna'r fwya gneifes i rioed mewn diwrnod hefyd. So Ie, dyna'n record i. Do, nes i, nes i greifio 380 o, o ddefed yno ni, ac o'n i ar ben fy hun hefyd. Ac o'n i, 300, sy'n o fath 200 anner i 300. A fel mae'r cardis, mae dyn nhw'n methu cyfrin iawn, o'n i bab yn nhw'n cyfri pres, chi weld.
Ie, ie, wel, uh, nes dim allan yn caru nos ethnidish, o'r straight i gwely. Na, gwely cynnar oedd hi. O, mae rhaid ni sôn, wrth gwrs, am, am y rhifan glas, wrth gwrs, oedd gystadlu yn mynd yn fwy a fwy. A, a reis di sawl cynnig arni, do? Do, nes i gystadlu gyntaf fel, fel tenor um, yn y genedlaethol yn 2002. A ges i hwyl iawn yn ni, ond ges i ddim rhwyfan. A wedyn nes i ddim cystadlu yn 2003 achos oeddwn ni'n yn ganol y sioe an efo cwmni Theatr Maldwyn. Ac oeddwn ni lot o sport yn neud hwnnw. A wedyn yn 2004, wnes i gystadlu wedyn fel tenor eto, ac ennill y tenor dair gwaith yn olynol, yn 2004, 5 a 6, cyn gael yr Ifan Glas yn 2006. Do. A mae yna dipyn o stori ambiti 2004, achos wythnos yn gynt es i brodi. A wedyn, uh, a wedyn o'n i'n siŵr iawn, be o'n i'n mynd i wneud, a oeddwn i'n mynd i fynd i steddfod, neu o'n i'n mynd i fynd am mis mail, so wnaethon ni ddal y mis mail yn ôl, A mi es i gystadlu a ges i sioc aruthrol o gael cyntaf, dyna ni. A mynd ymlaen i gystadlu am y tro cyntaf ar y Rhuban Glas. Do, oedd o'n brofiad da iawn yn dech chymod ac yn step da erbyn, erbyn ddwy flynedd off wedyn. Ie, yeah, a wedyn e, e, ennill yr brif y wobr wedyn i, i, i, yn y byd canu, mae hwnna'n dipyn o beth yn dweud, mae hwnna'n agor drysau wedyn, bod fel ti'n sôn wedyn. Mae mawr, mawr yng Nghymru wedi ennill ond oes chyfod a, a chyfod, mae'n ma rhan felly un yn ennill a dyna beth yw chelgais nhw, dyna fo yn dech chybod, oedd o'n i chelgais mawr i fi yn dech chybod, o'n i'n gobeithio wir sy'n i'n gallu neud ar y ddwrnod, ond uh, Ar ôl gweithio'n galed, mi ddoth yn y diwedd, ond o'n i'n teimlo bod rhaid fi wneud bach mwy, mi ddoth 'na lot o gyngerddau wedyn, aeth hi'n ofnadwy o brysur yn y ddwy flynedd ar ei ôl o, wel mae'n dal i fod yn brysur yndi, dwi wedi bod yn lwcus iawn ers hynny, a, a hyd yn oed heddiw maen nhw'n dal i'ch cyflwyno chi ar lwyfan fel enillydd yr Iban Glas, a mae hwnna'n brofiad reit neis am Ydy, mae'n braf clywed yn ei bob tro. O, mae'r teitl na da ti am byth fel efa, chwaer y phoeni. O, wedyn ti sôn yn, um, yn y llyfr hefyd yn, yn rhywle am um, gwrdd â rhywun oedd yn y byd canu, ac ond wysi ti fynd i, i nôl i studio, neu fynd i, a, i studio canu mellach, oedd hwnna'n dipyn o benderfyniad. Oedd e, e'n anodd i ti? Oedd, mi oedd o. Um, dwi fi, yr un un flwyddyn, nes i ennill yr Iban Glas mis yn gynt, nes i ennill yr Iban Glas yn, yn Gwyl Fawr Aberteifi. Ac roedd hwnnw yn ffach o brofiad, a'r beirniad ar y diwrnod oedd Raylan Davies, boi sy'n byw yn Surrey tu allan o Llundain. Ac oedd o wedi rhoi lot o, o sylwadau ar, ar feirniadaeth, a wedi siarad â Rhwyfan ac yn dweud am ryw chydig o bethau dylwn ni falle meddwl am os o'n ni eisiau gynhyrchu llais yn well. Felly nes i ato fo, ie, nes i gysylltu efo wythnos wedyn, i oles fy sefydlon clywed fi'n canu, yn dech, chybod, a, a fi esi efo fo, un waith cyn y riban glas, uh, yn uh, y mis wedyn. A ges i lot fawr o, o, o tips da gyda fo. A oedd o'n dechrau, canmol fi braidd yn ormod o'n i'n dechrau deimlo, achos oedd o'n dechrau dweud rhywbethau mawr amdana i, a dylwn nhw i ni gannu'n llawn amser. A, oedd y cogs yn troi ac o'n i'n meddwl, be dwi'n mynd i wneud yn dech, chybod, mae gennau, mae gennau ffarm adre, dwi'n gweithio efo dad adre yn dech, wel, os da chi'n mynd i goleg, Fe rai chi fynd am amser hir ac os oes 'na os oes 'na ryw siâp ynoch chi fe rai chi gadw mlaen wedyn yn does? A wedyn be o'ch chi'n mynd i wneud efo'r canu a fi oedd fi oedd o'n dipyn o benderfyniad ond uh, dwi'n credu bod wedi gwneud y peth iawn. Dwi'n credu bod ti, Aled, dwi'n credu bod ti. Chos ti'n hapus iawn ar y tir hefyd yn wyt, fi'n gwybod bod ti wrth dy fodd uh, yn ffermio. A wedyn, wrth gwrs, uh, wel, cyfleon di'r un dod ar ôl ennill yn fan glas, a fi o'ch chi, Wel y teithio o ren i sôn tymed bach am y teithio, mae yna lot o storys, fi wedi gweld lot o bethau, uh, ond fel o'n i'n gweud, o'n i ddim yn sylweddoli bod ti wedi gwneud gymaint ar y llongau, gys ti sawl taith ar y llongau, mae'n un ni'n dipyn o brofiadau. Dwi'n chwech na saith o, o, o ford eithiau, do, y cynta i yym i'r i'r dwyrain pell, yy hedfan allan i Bangkok yn Thailand a lawr i Singapore a wedyn fyny ochr Thailand a drosodd i India ac roedd hyn rhyw fis ar ôl y tsunami mawr 'na. Chi'n cofio'r tsunami mawr 'na fuodd ar di ar di San Steffan? Ie ie. Pedwar ie? Yy 2005 ac yym Gath e ganslo i ddechrau, achos, achos oedden ni fod i fynd wythnos ar ôl y tsunami 'ma, wedyn gaethon ni un arall, wedyn rhyw fis yn hwyrach, ond oedden ni'n ymweld â llefydd oedd, oedd hyn wedi digwydd ac oedd hwnna'n goriad llygad yn, yn wir i weld, ch'bod, oedd y tentiau bach glas 'ma, ch'bod, wedi cael eu codi achos oedden nhw wedi colli cartrefi i gyd, ynde, ch'bod, oedd o'n, oedd o'n dipyn o brofiad i weld y lle, oedd reit emosiynol weithiau. Hefyd, mae'r tro cyntaf i ti gael dechrau teithio'r byd yn y cyfnod yma? Wel, ie, y, y trip cynta nes i, nes i yn canu oedd efo Traed am Fwr uh, i Gwlad y Bosg. O, oh, ie. Yeah. A wedyn yn, yn haith cynta fel, fel un awdydd oedd i Los Angeles. Um, Rhiannon uh, sy'n chwaer i Tom a Trevor Gwanas, uh, Dogellau, uh, a mae yn byw yn Long Beach, California, a mae, oedd hi o hyd yn trio cael rhywun o Gymru draw bob blwyddyn i ganu yn y cyngerdd Gwyddewi. A dyma, dwi'n cofio Sebor, y brawd yn ffonio fi i holi os o'n i awydd mynd i ganu'n Los Angeles. A honno oedd y daith gynta yn 2003. Mi oedd a dipyn o brofiad. Al Carina gael dod ati ar y mor dipyn. Gareth y goedol, Gareth y goedol Winnie fel dyn ni'n galw fo, efo fi ar y daith gynta na. A o, gyda ni sbort, a mae'n ambell i stori am hynny yn y, yn y llyfr fyd. Os, newn ni'n weid y stori, na gyd wedi i, mae werth chi ddarllen hanes y sos coch. Gadw, fe rhaid nhw gael y llyfr. Mae, dyn nhw'n dweud i mwy am hynny. Na, na, na, na, na.
A wedi, wrth gwrs... Ges i fynd ôl a fordeth o gwbl ar ôl y dyma ni. Na, fi syni, y gwir y gwir. Wedyn, wrth gwrs, oedd y tri tenor, pryd bod ti'n rhan o'r tri tenor bellach, oedd y tri tenor wedi dechrau wedyn, uh, wel, gweithio ni shwt ges di gyfle i fod yn un o'r... Wel ie, 2000 a... ganol 2014 oedd hi. Um, o'n i wrthi'n yn hel defed ar, yn Nant Garfan a dyma'r ffôn yn mynd rhys, Mirian ar y ffôn yn holi os fydden ni yn fodlon uh, ymuno fo, fe, fe, fo a Galet Hall fel tri tenor Cymru. Wel, ges i sioc rhyfedda. O'n i'n dechrau meddwl, mae eisiau fi fynd mynd i gerdded yn wlad, achos oedd ar y teithiau cerdded neu bod man amser ni. Ond uh, na, oedd Alun Jenkins wedi tynnu allan ac oedden nhw'n edrych am drydydd tenor, oedden nhw'n awyddus i gadw ymlaen, a wedyn um, nes i gadw nhw i feddwl am chydig bach, ynddi, a fi'n meddwl be yn ymwneud i wneud, achos yna'n mynd i fod yn fwy o waith i mi, a chi'n bod, mi allai fod yna gyngerddau yn dod yn ganol wyna po beth, ac os fyddwn i'n dynnu allan, mi fyddai'r ddau arall yn colli allan yfyd ar gyfeilydd. Felly, oedd yn dipyn bach o gomitment yn doedd, chi'n bod, a meddwl beth ni'n mynd i wneud. Ond um, ar ôl meddwl yn bach, o'n i'n meddwl, wel, snaf, swn i'n mynd, a gweld rhywun arall efo nhw, fydden ni jyst yn meddwl, wel, be, be fydda fo fel yn dweud, chyfod, os o'n ni wedi colli'r cyfle. Mm. Dwi'n falch o fi wedi wneud, a dyn ni wedi cael profiadau diri yn y pum mlynedd diwetha, do, fendigedig. Ydy, a mae'r hanes, lot ohonyn nhw yn, yn y llyfr, wrth gwrs. A, a i chi'ch tri yn eitha tebyg mewn ffordd, i chi'n tri eitha drygionis mewn gwahanol ffyrdd, a oherwydd bod chi'n dod o wahanol ardaloedd yng Nghymru fyd. Chimod, berig bywyd. Berig bywyd, ydy. Oes, mae'n ambell i stori am, amdan be ddigwyddodd. A'r, a, stori am y scooters yn, yn Milwaukee. Pan eithon ni'n sawnd ar, ar y dual carriage fe ar y scooters bach electric yma.
Mae yna ma lun o'n chi ar y scooters. I chi, oh, fi ddim yn gwybod pwy chi feddwl i chi, boes, ond i chi fyna ar y scooters.
Oes, smart mawr, smart mawr. A gan bod ni ar y tudalen y lluniau, mae yna lun da o ti fan hyn gyda Siân Cothi 'fyd. Beth oedd y digwyddiad 'na de? O ie, o, o fi a Rhys a Siân ydi hwnna, ie. Ie. Yym, do, dau de a chothi ydi hwnna. Yym, oedd Aled yn brysur iawn, wel oedd o 'di prysuro efo'r efo cyngerddau, ac oedd o ddim yn gallu dod nôl i wneud ambell i gyngerdd. So naethon ni benderfynu, wel, ddaw Sian neu rhywun arall ato ni. A naethon ni holi Sian, ac oedd Sian wrth i bodd. So wedyn gyda ni'r ni enw, wel, Carina o'r deg, feddyliodd am yr enw. Dau de a chothi, two teas and a cothi. a gyda ni ambell, gyda ni ambell i gyngerdd efo Sian a fyd, wel, a hwnnw'n sport. Oedden ni'n canu Hywel y Blodwen, a oedd hi'n cael dau Hywel, un bob ochr iddi. Ac, ac yn uh, gweithiau'n galed i Tregear gafael ar, ar Blodwen yn y canol. A do, weithiodd yn ei dda iawn hefyd. Do. Wel, ie, yeah, fi hwyl wyt ti, mae profiadau dir i yma, gwed y gwir, a allan ni, wel, mae bobl wir yn mynd i fwynhau darllen y llyfr yma, ac wrth gwrs, wedyn ti sôn am am uh, well, Aria ac Aron sydd yn bwysig iawn bellach uh, yn y teulu gyda chi. Ac wyt ti, mae yna lun di uh, yn, wel, fi'n siŵr faint i doi ti fan hyn, yn, yn y dici bo coch. Ac os ti'n gweud bod ti'n, o pawb yn gweud bod ti'n fabi hyfryd, wel, na i cytuno dyn nhw. Ond mae Aron ar ia, debyg iawn i ti yn, yn blentyn, yn dyn? Da, maen nhw yn debyg, yn dyn, yn redig ar Aron, beth mae'n rhaid ydy, mae Aron yn debyg iawn. A mae lawer wedi dweud yna'n barod wrth edrych yn y llyfr a meddwl, mae, mae Aron oedd o. Wel, o'n i, o'n i meddwl mae Aron oedd e. Mor debyg yn, yn, yn y darnau ôl, felly, ydy, Ond um, mae'n ma na ambell i stori am, am, am pryd oedd nhw i'r byd fyd yn y, yn y, a ti, ti Geraint yn gwybod am y stori bod oedd Aron i'r byd. Ydw. Ar y job fyd.
Ond gan oedd allan... Stori mae fachgen ers hynny. Di am di slofi lawr dim. Odyn nhw, wel fi'n gwybod, fi wedi gweld ar ia, ar y llwyfan yn canu gyda ti, ty beth yn barod, a, mae, a fi wedi chlywed yn canu, ond mae'n Mae'n dipyn o performraig fach, ydy fi? O, di, di. Mae'n licio, mae licio bod â lwyfan, ydy. A sa chi'n gweld i fan i, mae'n neud rhyw fideos o busnes TikTok ma di wan, ydy, ar y, ar, y, ar yr iPad ma. Wel, sa chi'n gweld y pethau sy'n dod drwyodd ar y ffôn i. Mae'n anhygoel ar y teg. Mae'n, uh, dwi'n gwybod pha mae'n deall y technoleg. Ond uh, di, mae werth i weld, ydy, mae'n mae mwynhau bywyd yn, yn dda iawn. Fydd hi'n deg gwan, wythnos nesaf yma. Hew, Aaron, oeddi yn canu neu defe dwi wedi... Wedi dechrau, ydy, Mae o'n licio bod allan efyd ar y ffarm, yy mae o wedi cael quad bike fach hefyd gan Siôn Corn llynedd a mae wrthi fodd ar hwnnw, a mae'n braf weld o allan hefyd achos mae'n mwynhau awyr iach allan. Ond mae o wedi cystadlu yn ambell i steddfod hefyd a mae popeth wedi mynd yn dda iawn efo fo 'fyd. Mae 'di ca'l ambell i gynta', Andy, a 'di neud yn dda iawn. Felly maen nhw'n cael yr ochr gystadleuol oddi wrtho ti eto fan hyn, o ti wedi bod yn gystadleuol. Ond Wel, mae Cam bach yn ydyn gallu bod ei gystadleuol hefyd. Ydy, mae hi'n uh, mae hi'n licio, ond uh, fel, fel sgwennu barddoniaeth a bethau, mae hi'n gallu mynd tu ôl ffug enw, yn dydy? Sy'n chydig bach yn wahanol. Chi'n gwybod dangos eich hun, yn dydy, pan ydych chi'n canu, yn canu neu'n performio. Na i ddim gofyn pwy sy'r fwyaf cwpanu yn y gadeiriau yn ti chi de, well i fi do e. Mae yna lot o gadeiriau yma, lle ddeithoch chi. Mae yna rhyw ddeg na ddwsyn mae gyd. O, eis yeah. mae wedi gwneud dda iawn.
Wel, fyna, um, ti'n bod, um, y diddordebau, o'n i'n gwybod bod ti'n chwarae pŵl, mae rhaid i fi gyfadde. Ah, ti'n dal o chwarae pŵl, Wneud pŵl wedi bod yn ddylanwad mawr yna i ers, ers, ers o'n i'n ddeunaw oed. Uh, chwarae snwcer oedd ei cynt, yn y modd o chwarae snwcer yn, yn y neuad bentref o'n i'n. A wedyn dwi'n cofio Norton pen bont, y ffarmwr o'r pentre yma, yn holi pan o'n i'n ddeunaw, ond ei oll i ddod i, i chwarae i ni wan i'r tîm y Wednesday gan bod fi'n ddeunaw. A dwi wedi chwarae bob blwyddyn ers dwi'n ddeunaw oed. So dwi wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd maith ac yn cael lot o swart do, lot o hwyl. Wel na, na, fi'n gwybod le ti'n cael yr amser i wneud bob peth, beth a fi'n gwybod bod ti'n fysgu... Mae'n ma, rhywbeth hollol wahanol, da chi'n gyda switcha ffwr anos iau, a dwi'n colli'r pŵl enni, fwy na dim byd, achos uh, mae'n neis gael noson allan efo ffrindiau, gael am fach o sport. Ond ie, uh, yeah, mae'n bwysig gael noson fach fel weithiau. Beth ti wedi fwynhau fwyaf yn o'r te rhoi'r llyfr at ei gilydd? Ie, cofio storïau lot yna fo. Um, ond on, nes i fwynhau sgwenio lot fwy na ni'n meddwl. Uh, I rhywun sy'n meddwl mi'n mlaen wyt ti the, Geraint yn gwybod, mae'n cymryd lot o waith i ysgrifennu a lot o amser. Ond ar ôl, ar ôl i weld o fel un mewn llyfr, ti'n bod, mae o'n uh, Mae'n brofiad reit emosiynol ar y teg a phopeth o'n i'n. Um, di popeth ddim yma, cofio, dwi'n mynd i pob peth, falle. O, a hwnnw yn yr ail un, John, yn dweud? Wel, ie.
A mae Cyrna dweud, paid â wneud un arall ar has, ti'n mynd i fod wrthyn nhw brysur yn helpu golygu hwn. a wyt ti wedi defnyddio'r llun sydd ar y grynodd esg erwai'r daith yn dweud? Yy, ydw, mae'n debyg iawn i un o hynna, ydy. Gallai, gallai wneud yr un un amser, fe fyna dyl, mae'r un un gwaith. O, dim yr un un, na. Ydy, ond uh, mae'r un un Cris. Mae'n un da, mae'n un da. Mm. A os na, gan bod ni'n sôn am gryn o ddysgu te, wyt ti'n meddwl no, i recordio to yn fian o lle? Wel, dim, dim byd yn fian na, achos mae'n rhaid i fi nôl i gannu ddechrau, achos mae'r blwyddyn yma wedi bod yn flwyddyn yeah. rhyfedd iawn i bawb yn dydy, chi'n bod, uh, dim ond, dim ond noson lawen ydw i wedi ricanu a recordio ers mis Mawrth. Felly, um, a mae'n anodd i fynd i ganu, ddweud y gwir, efo os nagos dim byd yn dofynu. Achos o'n i yn licio canu allan ar y ceie, chybod, am ymarfer cyn cyngerdd. Ond um, dwi'n dal i wneud yn bach yn dech, chybod, ond ddim gwaith sy'n peth pan os na ddim byd yn dofynu a bydd na ddim byd berig iawn tan hanes a chwaith ond mae pethau'n mynd. Ond um, ie, yeah, gen i weld hwy beth yn mynd. Efo, efo recordio, um, sy'n ni yn hoffi wneud un CD bach arall cyn bod fi'n gorffen. Um, ond mae gennau gwaith dysgu cynnigion gyntaf, gen i weld. A ni, o drychwn i mlaen i hwnnw te, ond mae'r llyfr ar gael nawr, beth, mae fe yn y siopau ar un o bryd, yn diwedd. Ydy, ydy, a dwi 'di bod efo rownd dipyn o siope lleol i Lanbryn Mair fan un, mae o'n Dyffryn Dyfi, a dros y mynydd draw yn Lanidloes, a mae 'di dechrau yn mynd, pethau'n mynd yn dda iawn, gyfes i'n ôl i un siop ddoe, ond wedi gwerthu allan mewn diwrnod y batch gyntaf, felly uh, mae'n mynd, a mae o'n y siopau Cymraeg dros Gymru erbyn hyn hefyd, felly uh, gobeithio wir fydd bobl yn mwynhau a beth bynnag. Wel, fi siŵr gan nhw, ewch allan, os ydych chi'n chwilio anrheg dolyg i rwy'n lenni i chi'ch hun i drynod, prydwch e. Uh, dwi yn ei ddarllen e fwy manwl, fi wedi bod yn mynd o un penod y llall, ond fi yn rhaid mlaen i cael amser, falle, uh, yn ystod y misoedd nesaf yma i ddarllen ei gyd. Uh, gwasg y lolfa, a'r pris, mae'n fargen a gweud y gwir, hwnna'n bown o rhywbeth da, achos cardi sy'n gweud ni, deuddeg, 99 yw ei bris y dyfeth, ac mae fe'n twmpus iawn fel o'n i'n gweud. Da iawn ti, Aled. A byddwch chi'n Geraint hefyd, dwi wedi darllen un ti Geraint hefyd uh, dros y misoedd diwethaf yma hefyd, a mae hwnnw werth i ddarllen hefyd, so hysbys un Geraint hefyd. Na fe, a mae'r un i Jep nawr. Dyma i. pob hwyl uh, Aled uh, gyda'r llyfr dy beth ac mae'n bleser cael dy gwmni di wedyn bob na hyn ti'n ffrind y rhaglen gyda ni ar uh, nos, un, ar nos fercher yn aml iawn a fi hoffi dal i fyny dy ti a ni wastad yn cael sport dy beth ac uh, a fi, fi gobeithio blwyddyn nesaf wir gawn ni gwrdd fel ni'n ei bob blwyddyn, fi'n cwrdd â ti mewn sawl man, ond un lle wi ostad edrych mlaen i cwrdd â ti yw lan ar yr uwch ystafell na'n edrych lawr ar y llwyfan cneifo, ta beth, felly gobeithio flwyddyn nesaf, ta beth, byddwn ni'n ôl ar waith y sioe. Ond... Uh... Ie, wir, gobeithio, achos dwi wedi colli hwnna lenni'n fawr hefyd, achos mae'n un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i fi hefyd bod yn canu yn y sioe fanna. A mae'n uchafbwynt i'r llawer hefyd, y bobl sy'n mwynhau dod i weld y, y test a ddim ercher. A gobeithio gwn i ddod nôl. Diolch yn fawr i ti Geraint am dy help heddiw hefyd, yn i'n uh, werthfarogi yn fawr iawn bod ti dod ato ni i holi, i holi fi'n yn neis iawn a ddim wedi holi dim byd gas. Ale, mae bleser. Alla i just dweud un peth hefyd, diolch y galon efo i'r lolfa am ei holl gwaith maen nhw wedi gwneud yn dweud roi at ei gilydd mor smart fel hyn. Diolch i Levi, a diolch i Meinir sydd wedi bod yn helpu yn golygu, mae wedi cael lot o waith hefyd, ac hefyd wrth gwrs i Karina sydd wedi bod yn helpu golygu adre yma hefyd. Dwi'n gwarthfawrogol dros ben bod nhw'n gallu gwneud ogystal.
Wel, Aled, pob hwyl gyda'r llyfr fel o'n i'n gweud, a diolch, fi wedi mwynhau y sgwrs bach yma ar y soffa, a fi siŵr bod rhai o'r defyd yn dechrau mynd allan o, o'r cae ti ôl ti fyd. Mae'r hwrdd, mae hwrdd allan o fan olwg out.
Aled, bob hwyl i ti, diolch yn fawr.